Anda ddunit akkit iḥaz-itt. Ass-agi ddunit akkit tettidir deg lxuf. Imdanen akkit ttidiren lxuf. Les grandes puissances ur ẓrint ara amek ara qablen aya. Aṭas i yeqqaren anda llan Sidi Rebbi. Amek akka ur d-igir ara afus-is Sidi Rebbi. Ilaq ad neḥsut ay atmaten a tisetmatin. d akken di ṭṭundimin neɣ di ṭṭizipidimin neɣ luman mačči deg wassat ayagi-nni akken qqaren azmal nini imusnawen deg wasmi deg zzman yeɛni depuis le début Nekkni daɣen ad nini deg wasmi i d-yeɣli umdan ɣer lqaɛa, aṭas yennwan d akken leḥwayeǧ-agi n s-d-dipassi, Adem, Ḥewwa, tigin akk it leḥwayeǧ i yellan dipassi-t. Et pourtant, ayen i d aɣ-d-teqqar, ayen i d aɣ-isselmad wawal n Sidi Ṛebbi neɣ ayen i d aɣ-d-teqqar la Bible, nẓerr-it akka s wallen-nneɣ. Asmi d-ɣli, asmi d-yeɣli umdan, Adam d Ḥewwa, d acu xedmen? Ḥewwa, iwacu i d-ɣli? Ɣli-d axaṭer tečča n ṭṭejṛa-nni i d as-yenna akken Sidi Ṛebbi ur ttetteḍ ara. Ayagi-nni pour beaucoup amzun c'est une futilité neɣ d taḍsa. Mais en réalité, Asmi d as-tenna Ḥewwa akked Adem, asmi d as-nnan i Sidi Ṛebbi, mačči kečč ad d-iddisidin a notre place, d nekkni ara d-iddisidin s yiman-nneɣ. A partir n yimir-nna, le choix a été fait de faire un monde sans Dieu. La décision d amdan ara tt-irefden. Elle était sous l'influence n uɛdaw, n cciṭan. Radinin, amek akka cciṭan-agi i yella? Safi ixelq-it-id Ṛebbi, d cciṭan, ihegga-yaɣ-t-id. Mi mačči d anect-a, cciṭan uqbel ad yili, d cciṭan, yella d lmelk n tafat. Lmelk-agi n tafat, d'après Ézéchiel 28, anda yella yettwaxelq-d mbiɣir lɛib d acu i yeǧǧan lɛib iban deg-s ayen i yeǧǧan lɛib iban deg-s barske sidi rebbi ixelq-it d ilelli akken amdan i yextar akkenni ad yuɣal d ilelli mbiɣir tudert mbiɣir ma yella sidi rebbi deg-s akken daɣ cciṭan ɛamumunduni yextar i wakken ula d netta ad yekkes iman-is deg Sidi Ṛebbi, yuɣal mem konṭer Sidi Ṛebbi, ayagi-nni axaṭer Sidi Ṛebbi ixelq-it d ilelli mačči d tamacint. La liberté fi tt-nnaɣen yimdanen ass-agi, ifka-tt-id Sidi Ṛebbi si zik u zik. Ambaɛd ad d-inin imala Sidi Ṛebbi-agi iwacu ur t-yekkis ara? Sidi Ṛebbi lemmer t-yekkes-it, Meɛna-s ur sɛiw ara di lḥeq ara la liberté. Akken daɣen widak i d as-d-izzin widak ara d-yeqqimen ad uɣalen ad t-ɛebden s lxuf kan, mačči d annect-agi i yebɣa Sidi Rebbi. D annect-agi i yeǧǧan le monde n Dagla-nneɣ yuɣal s d monde yeččur d lmal. Wawal n Sidi Rebbi yeqqar-d d akken cceṛ alamma ad iɛum neɣ ad iččaṛ lmund-agi-nni, alamma yuɣal-d leḥkum n Sidi Ṛebbi. Ɣef ddemma n wayagi, Sidi Ṛebbi yusa-d deg ṣṣifa n bnadem, deg ṣṣifa n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Yemmut, yefka tudert-is. En tant qu'homme, yefka tudert-is ɣef umidag, mačči d ayen ara d-expliquer ass-agi-nni, mais yusa-d Sidna Ɛisa Lmasiḥ, yefka tudert-is, yeɣleb cciṭan, yeɣleb aɛdaw. Mbeɛd, d acu i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi? Awal n Sidi Ṛebbi deg Apocalypse, yeɛni tektabt n uwḥi, ixef wis tnac, taṣeddart tis tesɛa. teqqar lameɛna ur ten-teɣlib ara ah, surfti ad ɣreɣ taseddart ah, tis tesɛa inna talafsani tameqqrant tettuḍegger ɣer ddunit nettat d lmalaykat-is tin akken yellan d azrem-nni n zik yettusemman iblis cciṭan tin ixedɛen ddunit merra Ad nwali d akken mbaɛd mi cciṭan yettwaɣleb ɣef umidag, ɣef lakeṛwa, yuɣal il n'a plus accès ɣer igenni. Le combat-ines il a été réduit ar d akka kan deg lmend. Ɣef ddemma n wayagi-nni, ad nettwali assag-nni, ad nettwali ayen i iḍerrun akkit. Nekkni neqqar-d d akken tella

ɣef ddemma n wayagi, ayen i nẓerr ass-agi-nni, neẓra belli ɣas akken aɛdaw amdan yettpartisipi à 90 pourcent dans le mal qui se fait mais yya uɛdaw deffir-s akken daɣen ad nẓer ass-agi les scientifiques anda yerna les scientifiques généralement ama yiwen yumen ama ur yumin ara neɣ kra xeddmen ixeddim n dagla-nsen iwakken ad awin le bien mais en contrepartie llan des scientifiques i ixeddmen le mal parce qu'en réalité la nature deg umdan tmal mliḥ a lmal wala le bien xaṭer un monde sans Dieu

ur itettili ara lmut, ur ittili ara leḥzen, ur tettili, ur ittili umǧed, ur ittili lqerḥ, xaṭer leḥwayeǧ timezwura ɛeddant ur ttɛawadent ara ad uɣalent. Ɣer taggara, Sidi Ṛebbi d netta ara yesfḍen imeṭṭawen, d netta ara yekksen leḥzen, d netta ara yekksen lqerḥ. Nwali dagi Yuḥenna ur d aɣ-d-inni ara d acu i yeẓra deg lǧennet. Yenna-yaɣ d acu ur yeẓri wara. Ayen ass-agi yesseḥzen lmond, ayen ass-agi yesrehben lmond, ayen ass-agi i yerwin akkit lmond, Sidi Ṛebbi yenna dakken leḥwayeǧ-nni ad ɣbunt. Ula deg tektabt n Izikyal, ixef wis tmanya u ɛecrin, taṣeddart tis tseɛṭac, yenna i uɛdaw dakken ad tnegreḍ, xaṭer,